Һәм без шундук башлыйбыз менә болардан. Башыннан шуып китте безнең патрон, ә, патрон дим пуля. Ә, бер видеоны искә төшерде анда американнар шыгалар кайсыдыр нидән бункердан менеп. Һәм шунда башына патрон, ә, Патрон. Пули тия. Шулай ук шлемыннан рикошетлый. Бу шу, шуны искә төшердем миңа. Менә аның шлемы хәтта башыннан кузгала инде, ләкин үлми шайтан. Әйдә, шык мин әзер торам. Монда дускайны алыйк. Менә шулай. Хәр безнең тагын бер кат тикшерү мондагы кешеләрне. Менә бит, снайперканың бик тә кирәге чыкты. Әйбәт. Безнең... Ох, кара. Бигрәк матур дизайн. Миңа ошый, миңа ошый. Кәрәз кебек. Яктыртылган кәрәз кебек. Нәрсә бар безнең монда? Безнең монда бар ниндидер машина. Аның нәрсәсе? Ә, бу тәгәрмәч икән. Кояш безнең гелләгеччә, болытлар артында, болытлар безнең бик-бик сәер ниндидер э, заводтан чыга торган төтенгә охшаган. Бер дә болытларга охшамаган монда. Ләкин бара инде шундай бара. Мин былай кызу көнне яратмыйм. Миңа да шундый менә шундый болытлырак көн кирәк. Үземне яхшы хис итәр өчен кызу миңа бик килешеп бетми, шуңа миңа бу бик ошый. Вәли, нәрсә син анда калдың, ә? Мин нәрсә эшләргә тиеш монда? Булды, мин кердем. Нәрсә эшләргә соң? Так.

Аның белән бик сак булырга кирәк. Миңа калса. Ул ул тупаслыкны кичермәс. Үземдә күрәм. Кая, әйдә. Мин басырга тиештер инде, бирок кая, менә монда.

Мин дә, мин, мин дә, мин. Кешеләр. Менә берсен күрәм. Бер генә монда сорау. Эй, дус, син исәнме? Мин монда. Мин монда мин Гайс Фаттах яки Джек Карвер, ничектер шулай әйтегез, ләкин бу сезнең Үлемегез. Бу сезнең һәм мин сезнең үлемегез. Эй. Идегез инде, чыгыгыз. Болай үтереп булмый бит сезне.
Искә карап торып. Искә карап торып, мин монда әзерәк адаштым, дисәң була. Э, шу алды минем ихтибарлыгым. Шабып йөрмә. Пиратларча көрәш. Бергә бер. Бергә бер. Нинди җиләк җимеш тә аны. Нәрсә сөйлисең син? Аңгырайдыңмы әллә? Штам башыңа типтеме әллә? Әллә сүл кададылармы сиңа шундый аңгырайда торган? Тек. Бу сузылып ятты безнең, бу безнең бөтенләй инде. Нинди поз инде бу? Тек, нәрсә искә төшерәсең бу миңа? нәрсәләр искә төшерә бу бу зигата дисәң зигатмы инде бу сузылып яткан дисәң э, ял итәргә кулын дөрес куймаган ну хәер ну хорошо гана дирәк зига атканга бу безнең утырган уйлана ярар безгә нишләргә Безгә капкаларны ачарга кирәк. Ә безнең аша торган, күчерә торган бер нәрсә дә кей ул. Кайда ул? Бу түгел, бу безнең ниндидер цистерналар. Нәрсә монда? Монда безнең бер нәрсә дә юк. Ә күрсәткән Димәк, өскә менергә, әйме? Шулайдыр. Барып карыйк әйдә. Барып карыйк. Тикшерик, нәрсәләр бар. Безнең ара бер булса, безнең монда бөтенесе дә тулы. Снайперкадан кала. Яшибез, дуслар, яшибез әлегә. Сәер кешеләр юк.
Ты слышишь? Это он! Сейчас ты умрешь.
Эй, мә. Тәмләп, тәмләп кабул итегез минем җылы бүләгемне. Я тебя уделаю. Что здесь произошло? Менә шулай.
Far Cry 1-ның үзенчәлеген кулланып менә шулай иттереп без аларны алабыз. Алар безне алалар. Диварлар аша. Ә без аларны алабыз менә шундый рәшәткәле идән аша. Һәм монда чыгарак кирәкмәс дип уйлыйм. Так. Ул анда дисең, син мине сатасыңмы? Болар боларны әйтәсең мин. Миңа булышам дип. Безнең Вәли тегендә. Безгә акырып ята. Безне күрәмени ул? Боларны монда алу авыр. Боларны монда алу авыр, чөнки алар бик яхшы киенгәннәр, безнең монда кайда Нидә бар идем? Аптечка, медкит. Әйдәгез әле үзегез керегез монда, яме. Менә монда на, менә моннан да безнең нидә бар була? Вот ты где? Ya yemin bunda için koydum. Әле генә юк иде, хәзер инде барлыкка килгән. Исем китә бу уенга минем. Менә кайда ул? Үзен сузылып яткан. Аска төшергә мин куркам. Кайда соң алар? Ә, менә монда безнең бер нәстәки аптечка бар да. Ә, менә ул монда тора. Безне күрмиләр. Датчик буенча датчик безгә безне күрмиләр ди. Шуңа без әзрәк кыюрак монда.

Мин урында диярлек. Ә менә монда безгә керү тыелган. Килер дип уйлыйм, ярар, килсен. Без монда керә алмыйбыз. Безгә монда Вәли кирәк. Вәли безнең супер-попер хакер. Ул безгә булышыр. Дойлның ниндидер тиле фикерләрен, тиле идеяларын чынга ашырып йөрибез. Ә алай дисәң, бу фикер бәлки бу фикер Вәлинекедер дә бик булырга мөмкин, чөнки ул монда нәрсәләр безгә тәкъдим итте. Шартлатырга мондагы бөтен әйберләрне, бутаген э, территориясен, бутаген зонасын. Мин әзер, Вәли, әйдә, тетәм бөтенесен, тетмәсен. Измәләрен изәм. Шаяртам измә.
Җиңел әйтәсең син әйтүен.
Әйтүен җиңел әйтәсең син, әй. Тегеләйтергә кирәк, былай итәргә кирәк, әйме? Җиңел кебек тоела ул, ләкин монда күрәсең син әскәриләрне. Менә мин әйткән идем бит, менә кайнар әйбердән шундый әйберләр чыга дип минем искә төште аның нәрсә икәнен. Бу шадра. Әйе. Бу шадра дип атала. Исемә төште, анысы яхшы. Монда кереп булмый. Беттегезме инде? Беттегезме инде? Без инде монда бар. Монда бит бар инде сез әйме? Так, безнең вәли кабыз үзенең төяк өчен. Димәк, куркынычсыз урын монда. Ә без монда ул килеп җиткәнче рәхәтләнеп әйберләрне җыеп чыгабыз. Киләме? Килә. Әйдә. Безнең монда нәрсә? Кер буламы?

Әйе, беләм инде мин аның күтен күп сакладым инде хәзер. Ладно, прикрой меня, пока я буду активировать заряд. Кемнәрдән?
Кемнәрдән? Әйт әле миңа. Торопитесь. У нас посетители. И их немало. Моннан арттан кермәсләр бит инде. Ой-ой-ой. Что произошло?
Нинди гадәт соң кир кыру. Бетмәгән килеш. Ахар кырга кирәк, ансы дөрес.

Нәрсә, соң инде мин болай да. Ә, тегенә киләләр, димәк, безгә менә бу кирәк. Де, ничек атып үтереп булмыйсың аларны? Икесе сузылып яттылар. Димәк, безнең мына киләләр, әйме? Ә моннан? Моннан килмәсләр бугай. Шоу ирмә. Бар патроннарын җыеп чыкса, шыксан яхшы булыр иде. Нисем яңа? Әйдә, кырып куйык.
Дөрес әйтәсең, монда кызу. Монда кызу. Кулларым да тиди башлады. Сөйләргә монда бик авыр, уңайсыз. Комментарийлар бирергә. Э, фикерне чуалта. Яхшы гына. Үлергә куркам, чөнки күпме үткән прогресс юкка чыгачак шуны. О, көтү белән сарыклар.
Кит.
Жюлер Уилл, китаннан. Черт, они ничего. Монра, син үзең аңгыра. Синжин, а, а ничего түгел, синжин аңгыра. Вперед!
Вперед! Все алырга микән? Менә алыйк әле. Менә Достань их! гел менә шулай инде минем, ә?
Они прямо перед нами!
Вакытсыз кире кору. Безнең монда бик кызык үзенчәлекле лабораторияләр. Безгә кая барырга?

Ярый әле аңа беркем дә тими. Алай. Миңа гына һөҗүм итәләр. Безнең менә монда лифт бар. Нәрсә бирә бу безгә? Вай, әйдә, әйдә, әйдә. Безгә мондадыр инде, әйдә. Булдымы? Миңа Валерияны көтергә кирәк ди. Киттек без тоябыз моннан. мутаген зонасына, мутаген территориясенә таеп өлгерә алсак инде. Так, так, так, әйдә тизрәк. Мондый шартлаудан кеше исән кала алмый. Үпкәләре ярыла белгәнемчә.